Fil-programm tal-lum se nħarsu lejn il-kitba u l-ħidma tal-arkeologu Taljan Luigi Maria Ugolini. Dan l-arkeologu ħadem f'Malta fl-ewwel parti tas-seklu 20. Luigi Maria Ugolini twieled fil-belt ta' Bertinoro fl-Italja fit-8 ta' Settembru 1895. Huwa studja fl-Università ta' Bologna u ħadem bħala arkeologu f'pajjiżi differenti, fosthom fl-Albanija. Tul l-Ewwel Gwerra Dinjija, Ugolin issieħeb mal-Alpini, iżda ġie ferut fil-kliewi. Huwa kien membru tal-Partit Faxxista u dan għenu biex jikseb pożizzjonijiet favorevoli ta' studju u ta' xogħol fosthom li jiġi f'Malta fl-1924. Fl-1930, Mussolini ħatar lil Ugolini bħala spettur għall-iskavi u l-monumenti arkeoloġiċi. Erba' snin wara, fl-1934, Ugolini nħatar professur tal-Preistorja fl-Università ta' Ruma. Ugolini miet qasir il-għomor fis-sena 1936. Nidħlu fil-Mużew tal-Arkeoloġija. Il-kollezzjoni tindikalna r-rikkezza ta' materjal li għandu pajjiżna fejn tidħol il-preistorja. Bħala mużew ovvjament bħala oġġetti juri l-iktar oġġetti prattikament spettakolari li nstabu. Ovvjament hawn ħafna u kull oġġett għandu l-istorja tiegħu. Ħafna nies forsi meta nitkellmu fuq l-oġġetti tal-preistorja l-ewwel ħaġa li tiġihom f'moħħhom huma l-mara rieqda. jew dawk l-istatwetti li sa ftit ilu konna nsejħulhom il-mara l-ħoxna. U pereżempju oġġetti oħra bħal dal-ġebel li qed naraw warajna li ġejjin mit-tempji. Jiġifieri dawk huma l-oġġetti li aħna jisna nqisuhom spettakolari. Però kull oġġett li hawn ġol-vetrini ġol-mużew Kull oġġett jgħid l-istorja tiegħu, jiġifieri huma dawn l-oġġetti kollha f'daqqa illi bihom inkunu nistgħu nifhmu iktar dawn in-nies kif kienu jgħixu, jiġifieri sa mill-inqas biċċa fuħħar imkissra illi xorta turina kif kienu jagħmlu l-fuħħar u x'tip ta' reċipjenti kienu jużaw għal statwetti li iktar familjari magħhom. Bħala oġġett sinifikattiv, apparti l-oġġetti li diġà semmejt, għalija personali, Oġġett sinifikattiv ħafna huwa l-istatwetta żgħira ħafna illi turi tnejn min-nies jitgħannqu. U hija importanti għalija għax turi li dawn in-nies tal-preistorja li xi kultant aħna naħsbuhom għandna hekk l-idea tagħhom bħala nies slavaġ, dawk li ngħidulhom il-cavemen, Kienu nies bħalna, b'sentimenti bħalna, bi bżonnijiet bħalna, u turi l-umanità ta' dawn in-nies.
Kien hemm diversi arkeologi Maltin li ħallew xogħol imprezzabbli f'dan il-qasam. Ovvjament l-arkeoloġija Malta hija pjuttost riċenti kumparata ma' pajjiżi barra minn Malta. fl-1903 nistgħu ngħidu kien hemm l-ewwel attentat li jsir mużew nazzjonali. Ġifieri qabel kien hemm kollezzjoni, kien hemm kollezzjoni kbira, ġifieri tibda minn Gian Franġisk Abela fi żmien il-Kavallieri li kien kollezzjonist u kellu qisu l-mużew tiegħu fid-dar privata tiegħu u mbagħad dil-kollezzjoni kienet eventwalment imxiet il-bibljoteka. Però fl-1903 il-Gvernatur Ingliż, għax dak iż-żmien konna taħt l-Ingliżi, kien ġie deċiż li jinfetaħ il-mużew u kien infetaħ l-ewwel mużew Palazzo Sciarra. So ovvjament dak kien jirrikjedi li jkun hemm persuna nkarigata u f'dal-każ il-persuna nkarigata kienet Sir Temi Zammit. Ovvjament ma' Sir Temi Zammit kien hemm nies oħra Maltin bħal Manwel Magri, kien hemm karwana qabel Zammit illi daw qishom xprunaw l-arkeoloġija Maltija. Bħalma nafu Zammit kien tabib, però bil-mod tiegħu kif kien metikolus u kien jikteb in-noti u anka kien hu li beda juża ritratti fuq siti u waqt skavi għandna ħafna informazzjoni illi għadna nusaw sal-ġurnata tal-lum, jiġifieri jiġu ħafna riċerkaturi biex jaraw il-notebooks ta' Temmy Zammit, pereżempju, jew ir-ritratti antiki li kienu ttieħdu. Minbarra dawn, il-gżejjer Maltin attiraw numru ta' arkeologi barranin. Ovvjament, bħalma diġà semmejt, f'dal-perjodu meta bdiet qisha l-arkeoloġija f'Malta, konna taħt żmien l-Ingliżi u ma jistax jonqos illi kienu jiġu ħafna arkeologi barranin, speċjalment Ingliżi, biex jagħtu l-input tagħhom, jagħtu l-fehmiet tagħhom ġieli anke jiskavaw. Ġifieri kien hemm nies bħal Lewis Upton Way, Thomas Ashby, Harry Scold, dawn kienu kollha jiskavaw taħt id-direzzjoni u bl-għajnuna ta' Tami Zammit ukoll siti differenti bħal Għajn Tuffiħa Rome imbagħad, id-Domus Romana. Ta' min insemmi wkoll illi f'dal-perjodu, forsi naqra iktar wara, fil-1920, kien hemm anke mara, Margaret Murray, illi fil-bijografija tagħha kienet innutat illi għall-ewwel Tami Zammit kien ta ftit siti minuri, biex tirriċerka fuqhom imma mbagħad fil-fatt spiċċat tiskava anke bord Xinnadu. Naslu għal Luigi Maria Ugolini. X'importanza għandu fl-istorja ta' pajjiżna? Barra arkeologi Ingliżi kien hemm ukoll arkeologi minn pajjiżi oħrajn. persuna importanti ħafna għal speċjalment il-preistorja ta' Malta kien Ugolini. Ugolini kien intbagħat mill-Italja anka għal raġunijiet politiċi, però l-iskop għalfejn kien intbagħat hu biex hu jieħu qisu stokk tal-arkeoloġija ta' Malta, speċjalment il-preistorja. U l-għan ewlieni kien illi hu ried illi bir-riċerka tiegħu li għamel juri illi Malta kienet iċ-ċentru taċ-ċiviltà tal-Mediterran. Fejn l-Ingliżi kienu qegħdin jgħidu li isma' ċ-ċiviltà tal-Mediterran ġiet mil-Lvant, u aħna ġejjin mill-Feniċi u l-tempji tagħna huma tal-perjodu Feniċu, Hu kien dejjem isostni, u anke Temi Zammit qablu, illi le, dawn l-istrutturi megalitiċi li għandna huma eqdem mill-perjodu Feniċju. U fil-verità mbagħad wara ġie skopert anke bil-analiżi tal-radiocarbon dating fi żmien David Trump fis-sittinijiet illi dawn kellhom raġun. Ugolini kien metikoluż ħafna wkoll bil-mod tiegħu, jiġifieri kien iqabbad anke draftsmen Maltin, apparti t-Taljani, illi kienu jpenġu, jieħdu l-miżuri ta' dawn is-siti megalitiċi u anke kien għamel katalgu tal-oġġetti li kienu jinstabu ġol-mużew, jiġifieri kellu kollaborazzjoni sħiħa minn Temi Zammit. Kienu jaħdmu tajjeb ħafna flimkien u b'hekk għandna bażi ta' kif kienet il-preistorja f'Malta f'dawk iż-żminijiet.
Qabel ġie Malta, Ugolini kien diġà beda jistudja u jaħdem fil-qasam tal-arkeoloġija, fosthom fl-Albanija. Luigi Ugolini ġie Malta fl-1924. Qabel ma ġie hawn, hu kien student tal-arkeoloġija fl-Iskola Regia di Archeologia ġewwa Ruma u fil-bidu tal-għoxrinijat, għadda ħafna żmien, mhux biss jistudja l-arkeoloġija fl-awla, kif jagħmel kulħadd, imma wkoll kellu ċans illi jieħu sehem fi skavi arkeoloġiċi, skavi arkeoloġiċi importanti, ma' Giacomo Boni, pereżempju, ġo Ruma, fuq il-Palatino, ma' Taramelli, Antonio Taramelli, ġewwa Sardenja, ma' Paolo Orsi, ġo Sqallija, skava anke Kreta. Din kienet esperjenza. li kienet importantissima bħal ma hi importantissima llum li arkeologu jgħaddi ħafna mit-training tiegħu mit-taħriġ tiegħu ġol fuq skaf arkeoloġiku. Dan jippermetti li dak li tistudja Eh, fil-fatt tista' tatwaħ fil-prattika. Il-fatt li inti eh, tkun tajjeb fit-teorija imma mbagħad tkun tajjeb anke fil-prattika eh, hija kombinazzjoni importantissima għall-karriera ta' bniedem bħal Luigi Ugolini. Mill-ħidma tiegħu fl-Italja u fl-Albanija, Ugolini jispiċċa f'Malta. Jidher mill-karti li sibna illi l-mawra ta' Ugolini f'Malta kienet parti minn dan it-training fejn hu mar f'postijiet differenti, Pantelleria, gżira żgħira ħdejn Malta, Sqallija, eċċetera biex ikollu għarfien iktar wiesa'. Jidher ukoll illi l-interess tiegħu bħala student brillanti fi ħdan l-Iskola tal-Arkeoloġija Ġerro Ruma ġie taħt għall-attenzjoni ta' professuri, ta' nies importanti li bdew jaraw il-potenzjal f'dan il-bniedem żagħżugħ. Jidher illi ġie Malta għax kien hemm interess anke fl-arkeoloġija klassika. jiġifieri dak li kien essenzjalment Ruman. Meta kien hawn, lejn l-aħħar tal-1924, induna li l-fdalijiet preistoriċi kienu ħafna iktar importanti minn dawk klassiċi u jidher li dak li kellu f'moħħu kien li jistudja dawn il-fdalijiet. Ugolini ma ħadimx fuq skavi ġo Malta, li għamel meta kien hawnhekk induna li kellna nuqqas kbir ta' rendikont ta' l-iskavi kollha li kienu li kienu saru fl-ewwel għoxrin sena tas-seklu l-ieħor u dawk li kienu attività ta' nies antiquarians li kienu jiġu Malta u jew ipinġu dak li jaraw jew jiktbu fuqhom. Fl-1924, Ugolin induna li rendikont ta' dak kollu li kien sar qabel ma kienx jeżisti, lanqas li kien qas ma kien jeżisti katalogu dettaljat tal-affarijiet li nstabu fit-tempji preistoriċi. U dak li ried jagħmel, ried jagħmel survey, bil-kelma bl-Ingliż li naċċettaw dejjem hija survey, survey tal-fdalijiet preistoriċi f'Malta. Qed nitkellmu fuq l-ewwel snin tas-seklu 20, żmien mimli taqlib politiku, fosthom il-kwistjoni tal-lingwa. Nafu li Ugolini kellu ideali faxxisti. Kien hemm xi aġenda politika wara ħidmietu u l-preżenza tiegħu f'Malta? Iva, ma nistgħux ngħidu li ma kienx hemm aġenda politika. Meta Ugolini ntbagħat Malta, intbagħat Malta fuq ordni tal-Partit faxxista, speċjalment ta' nies fi ħdan il-partit illi kien għal qalbhom il-kollegament li dejjem kien hemm bejn Malta u l-Italja, jiġifieri permezz tal-arkeoloġija riedet tingħata għajnuna lil dawk in-nazzjonalisti f'Malta li kienu minn dejjem filo-Italjani. li kienu li kellhom imħabba partikolari lejn dak kollu li kellu x'jaqsam mal-kultura Taljana. Fis-sena 1934, Ugolin ippubblika studju dwar il-preistorja Maltija, Malta, Origine della civiltà mediterranea. Ugolin kellu f'moħħu li jagħmel dan is-survey, jiġifieri li jiddeskrivi l-monumenti u l-oġġetti li nstabu ġewwa fihom. Però mbagħad kellu f'moħħu li jagħmel anke ktieb li tkun konklużjoni għal dan ix-xogħol ta' dettall straordinarju. Fl-1934 infatti ġie ppubblikat, ġiet ippubblikata din il-konklużjoni, Malta, origine della civiltà mediterranea, Malta, oriġini taċ-ċiviltà Mediterranja. Din kienet għajta oriġinali Minħabba illi qatt ħlief Ugolini ma kien jazzarda jgħid illi f'Malta kien hawn kultura illi ma kellha xejn x'taqsam ma' kulturi oħra fl-Orjent tal-Mediterran, fid-dinja Griega jew fid-dinja Eġizzjana, minħabba l-fatt li l-kultura materjali li kien qed jistudja ma kellhiex xebh ma' affarijiet li nstabu f'postijiet oħrajn. Għalhekk, bit-teżi tiegħu, Ex medio lux, dawl miċ-ċentru minflok dawl li ġej miċ-ċiviltajiet il-kbar tal-Orjent, kienet mqajta oriġinali u ġdida. Ugolini ħadem fuq kitbiet oħra li ma laħqux ġew ippubblikati fi żmienu.
Dak li ma rnexxilux jippubblika Ugolini minħabba li miet żgħir ta' l-età ta' 41 sena, il-survey, jiġifieri dak il-reżokont dettaljat ta' dak li kien instab sa żmienu, ma ġiex ippubblikat. Dawn kellhom ikunu serje ta' volumi, volum minnhom dedikat lit-tempju ta' Ħal Tarxien. Volum ieħor iddedikat għat-tempji maġġuri, jiġifieri l-Ġgantija, Ħaġar Qim, l-Imnajdra u l-Ipoġew, volum ieħor għat-tempji minuri u kellu jkun hemm anke volum ieħor iddedikat għall-età tal-bronż, għall-Bronze Age tal-preistorja Maltija. Dawn huma xogħol Kif għadt, dettaljat ħafna, hemm noti li ttieħdu minn Igolini waqt li kien il-Mużew tal-Arkeoloġija bil-permess ta' Temi Zammit, deskrizzjoni tal-monument, tal-monumenti li kien iżur, ritratti dettaljatissimi tal-monument f'kondizzjonijiet ta' dawl partikolari, u din id-deskrizzjoni dettaljata ta' kull oġġett illi instab. Dan huwa x-xogħol illi Ugolini kellu jippubblika imma ma rnexxilux għax il-mewt ħasditu qabel iż-żmien. Insibu l-hekk imsejjaħ Fondo Ugolini. X'inhu dan? Il-Fondo Ugolini fir-realtà huma dawn il dawn il din id-dokumentazzjoni illi kellha kellha tiġi ppubblikata u qatt ma ġiet ippubblikata. Dan huwa materjal illi jinstab fi ħdan mużew ġewwa Ruma, il-Museo Preistorico Etnografico Pigorini, ġo Lewr, dak id-distrett li bnew il-Faxxisti barra Ruma fejn hemm mużewijiet u arkivji. U hemmhekk dan il-fondo irnexxielna insibuh fil-24 sena ilu essenzjalment. U hemmhekk hemm iktar minn 1,200 ritratt u mijiet u mijiet u mijiet ta' karti fejn hemm il-noti ta' Ugolini, kemm manoskritti u kemm dawk li kienu jiġu typewritten u mbagħad anke korrezzjonijiet fuq il-bozze li kellhom jiġu ppubblikati. Il-livell ta' dettall huwa huwa inkredibbli, speċjalment għal għal żmien u dan huwa xogħol ta' valur imprezzabbli. Ma kienx ġie studjat qabel is-sena 2000 sakemm ma sibnih jiena u kollega li kien jaħdem ġol-mużew innifsu, Andrea Pessina, u Ittieħdet id-deċiżjoni dak is-snin kollha ilu li nippruvaw nippruvaw npoġġu l-volumi kif kien ħaseb fihom Ugolini wieħed wara l-ieħor. Irnexxielna bil-volum ta' Ħal Tarxien għax kważi komplut, kien diġà kważi komplut meta miet Ugolini, bil-volumi l-oħrajn ma sibniex kulma xtaqna, imma hemm biżżejjed Kien hemm biżżejjed biex fir-realtà nippubblikaw dax-xogħol grazzi għal Joseph Mizzi tal-Club Kotba Maltin ta' Mizzi Books illi sa mill-bidu nett ta' din l-avventura ra l-valur ta' dan ix-xogħol u kien importantissimu illi biex dan il-proġett nattwawh u jiġu ppubblikati l-volumi kif naħsbu li xtaqhom Ugolini. Ħidmet Ugolini reġgħet ħadet il-ħajja fi żmien reċenti permezz ta' pubblikazzjonijiet mid-dar Mizzi Books. Ix-xogħol ta' Ugolini kien wieħed kważi nista' ngħid monumentali għax kien jinvolvi aktar minn erba' volumi, tliet volumi miktuba minn Ugolini u wieħed wieħed kompendjum li huwa ta' spjegazzjoni mill-awturi Andrea Pessina u Nicholas Vella. Hu kien xogħol li involva aktar minn 20 sena ta' riċerka u kważi ħames snin ta' produzzjoni min-naħa tagħna. Tajjeb li ngħid li l-relazzjoni tagħna ma' Ugolini tibda minn meta jiena kont qed nipprepara lili nnifsi ta' żagħżugħ ta' erbatax-il sena għall-eżamijiet tal-O-Level tal-Istorja ta' Malta, fejn il-papa tiegħi kien qalli trid twarrab il-kotba kollha li qed tistudja fuqhom li kienu dawk ta' dak iż-żmien, tal-istorja ta' Malta u trid għall-preistorja tipprepara ruħek fuq dan il-ktieb. U kien għaddieli l-ewwel volum, jew il-volum bit-Taljan ta' Ugolini li kien li kellu f'idejh, qalli, kien qalli b'mod ċar, qalli dan kellu ħsibijiet li huma xjentifikament moderni, u li mbagħad fi żmien l-Ingliżi ġew adattati għax l-Ingliżi ma kienu qatt jaċċettaw li l-istorja ta' Malta tibda minn qabel l-istorja tal-Ingilterra. Hemmhekk niftakar kien hemm argument kbir jew ifhem karba kbira minn naħa tiegħi għax ovvjament sejjer għall-eżami b'test li mhux approvat mill-bord tal-eżaminaturi. Fil-fatt il-Papa ngħata raġun għax mort tajjeb ħafna fl-istorja ta' Malta. Allura meta Nicholas Vella fl-2005 ċempilli u qalli naħseb li sibna l-arkivju ta' Ugolini, jien għadni anki issa nsemmiha, qamm ġismi xewk xewk u bla ma ħsibt xejn iżjed għedtlu nagħmluh. Dik kienet dik kienet ir-reazzjoni tiegħi fuq it-telefon dak il-ħin u ftit wara, flimkien ma' Niki Vella, dak iż-żmien ma kontx naf illa Andrea Pessina, tlajna Ruma biex naraw dan x'kien jinvolvi. Kull pubblikazzjoni tiltaqa' ma' diversi sfidi u intoppi. L-isfida huwa l-enormità tax-xogħol. Meta sibnieh, fil-fatt anki Nicholas Vella kien jgħidli dan ħa nagħmlu volum wieħed plus il-volum l-ieħor li kien ġa ppubblikat fis-36. Fil-fatt meta bdew jaraw ix-xogħol kollu, fil-fatt kif diġà għedt xogħol ta' aktar minn 20 sena ta' ħidma bejn riċerka u produzzjoni, bdejna nindunaw li l-arkivju jikkonsisti fi kważi t-totalità tax-xogħol ta' li kien prepara Ugolini fuq Malta, li huma eh, fuq tliet volumi plus eh, hemm 1600 ritratt eh, li huma dokumentazzjoni tat-tempi kważi kif instabu fil-29 fl-1929 u wkoll l-elenku jew il-lista sħiħa ta' pottery shards u affarijiet varji li jinstabu fit-tempji sa dak iż-żmien. Apparti kollox imbagħad għandek l-isfida finanzjarja. L-isfida finanzjarja biex tagħmel erba' volumi kbar, format kbir, ta' din l-entità b'aktar minn kważi elfejn faċċata fuq l-erbgħa li huma diġà tinduna li hija sfida konsistenti. Kellna għajnuna mill-Gvern imma ħafna mill-finanzjament Għamilnieh aħna għax nemmnu li dan huwa patrimonju importanti ħafna għall-istorja ta' Malta. Is-suq tal-kotba f'Malta nafu li mhux wieħed tajjeb. Meta niġu għal pubblikazzjonijiet ta' prestiġju bħal dawn, hemm suq għalihom? Dan huwa pubblikazzjoni tal-ġenn, jiġifieri meta ngħid tal-ġenn, ta' aktar ħsieb mill-qalb milli ħsieb mill-moħħ, fejn ma tagħtix kas l-isfida finanzjarja, għax temmen li dan huwa xi ħaġa li jrid jiġi fl-idejn għax huwa importanti għax teżor dak hu dak dak li hu ma toqgħodx tara l-valur tiegħu f'monetarju finanzjarju ma tara l-valur tiegħu għall-posterità għal dawk kollha li ġejjin wara biex ikomplu jirriċerkaw fuq l-istorja u l-preistorja imma anki wkoll fir-relazzjoni politika u ġeopolitika tal-perjodu bejn iż-żewġ gwerer fejn inti għandek għandek il-faxxiżmu Taljan ġirien tagħna u l-kolonja Ingliża kif qed jinteraġixxu ma' dan l-arkeologu li l-laqam tiegħu kien l-arkeologo del fascismo, jiġifieri kien l-arkeologu ta' Mussolini bażikament. Fi programmi bħal dawn nindunaw li l-wirt kulturali tagħna ma jiġix biss minn persuni Maltin, imma anke minn tant u tant barranin li ħadmu qatigħ f'Malta f'diversi oqsma. B'dan wasalna fi tmiem programm ieħor. Narawkom għal li jmiss.